with regards to the subject. Felly, wrth edrych ar cynnwys blwyddyn deuddeg, mae yna dau aroliad ar ddiwedd blwyddyn deuddeg. Mae gyda ni dau uned neu dau ran i flwyddyn deuddeg, felly mae yna aroliad moeseg a cythroniaeth bydd rhaid i chi eistedd ar ddiwedd blwyddyn deuddeg yn yr un peth mae aroliad crefydd. I ni wedi dewis Islam Felly, chi wedi gwneud islam fel tygau, i ni cario hynny trwyddo. Felly, ychydig yn rwyddach a bod ni'n datblygu ar y gwybodaeth blaenorol sydd gyda chi ar islam o tygau byddwn ni ar gyfer yr aroliad crefydd. I roi wybod i chi, mae astudiaethau crefyddol yn rhan o'r bartneriaeth sy'n golygu mae gwersi yn digwydd ar safle gwyr ac yn Bryn Tawe. Oherwydd hyn, be sydd wedi digwydd eleni yw bod athrawon gŵyr, felly fi a Misus Stevens, yn dysgu yr aroliad moeseg ac athroniaeth, tra bod Misus Jenkins yn Bryn Tawe yn dysgu'r Islam. Eleni mae wedi bod bach yn wahanol oherwydd mae fy gwersi wedi bod yn rithiol gyda Bryn Tawe, ond ni'n gobeithio erbyn mis Medi

Felly o fewn moeseg a chathroniaeth ar gyfer blwyddyn 12, bydd ni yn astudio y deddf naturiol. Felly gyda hyn, felly chi heb clywed am hyn yn barod, beth ni'n mynd i fod yn wneud yw edrych beth yw'r deddf naturiol gan ffocysu ar erthyliad ac euthanasia. Felly, yn edrych ar hynny ac yn gweld sut mae'r deddf naturiol yn cael effaith ar sut mae pobl yn meddwl a'i barn nhw am erthyliad ac ewthanasia, ni'n edrych ar moeseg sefyllfa, sef bod rhaid i ni edrych ar bob sefyllfa'n unigol ac yn penderfynu beth yw'r peth gywir i wneud, a bod ni yn wneud moeseg sefyllfa gan ffocysu ar berthynas amlgarwriaeth, felly perthynas gyda mwy nag un person a perthynas un rhyw. Edrych ar utilitariaeth, gan ffocysu ar arbrofi ar anifeiliaid am resymau meddygol ac arfau niwclear. Edrych am feddylfryd moesegol, beth sy'n rhoi llwybr cywir i ni ddilyn? Sut ydyn ni fel bodau dynol yn gwybod beth sy'n dda, beth sy'n drwg, a beth sy'n... sut i ni'n gwybod beth i'w wneud ym mhob sefyllfa, a wedyn dadleuon dros fodolaeth Duw. Felly sut i ni'n gallu cwestiynu Duw, sut mae pobl ar draws y byd yn cwestiynu ei fodolaeth. Within Philosophy and Ethics in Year 12, we will be studying natural law. So looking

cyn i Islam bodoli, sut oedd bywyd yn y dwyrain canol? Yn anffodus, cyn Islam, oedd bywyd yn y dwyrain canol yn llawn rhyfel, oedd pobl o grwpiau wahanol o grefyddau yn ymladd yn erbyn ei gilydd, nid oedd bywyd yn Wych. A nawr ni'n edrych ar yr enweddau arla, felly ni'n edrych chydig am hyn, ni'n edrych ar y 99 enw ala, ond ni'n mynd i atgyfynerthu sut mae mislemiad yn disgrifio ala. Bywyd crefyddol, bydd ni'n ffocysu ar y pum pile a sut mae mislemiaid yn ei ddilyn, gan ganolbwyntio ar Zaka, sef yr elusen roi 2.5%, Sala, addoli a Haj, pen yr undod, ac edrych ar y ferion crefyddol sy'n dylanwadu ar hunaniaeth, felly pwysigrwydd y mosg a gwyliau megis Ramadan. Mae llwyth o hyn yn pethau i chi'n ei wneud o blaen, ond beth ni'n mynd i wneud yw ffocysu yn ddyfnach, ni'n mynd i atgyfnerthu eich gwybodaeth flaenorol. So looking at the religion exam, this is what will be taught in Bryn Tawe.

Dwi'n edrych ar moeseg yn blwyddyn tair ar ddeg, felly mae hyn yn mynd i fod yn roliad ar wahân. I ni cario ymlaen gyda meddylfryd moesegol y dechreuon ni yn blwyddyn deuddeg ac yn edrych ar yr ymagweddau metaffisegol naturiolaethau a sythwelediaeth a cwestiynu sut yn ni'n gwybod beth sy'n dda a drwg, felly yn datblygu ar hynny. Edrych ar moeseg ddeontolegol gan ffocysu ar y gosb eithaf a penderfyniad y syniad bod bodau dynol gyda gwewyllus rydd ond yn cwestiynu ydy dynoliaeth wedi cael ei ragordeinio, felly bod Duw wedi penderfynu beth sy'n digwydd i ni yn barod. So the year 13 ethics content, we'll be looking at ethics thinking again in year 13. So um, strengthening the prior knowledge we've learned in year 12.

Felly edrych ar cynnwys blwyddyn 20 ar ran athroniaeth, ni'n mynd edrych ar heriau gred crefyddol gan edrych a yw po- sut mae pobl yn cwestiynu crefyddau, edrych ar profiad crefyddol gan edrych ar wyrthiau, ffordd i ni'n gallu gweud bod gwyrthiau wedi digwydd neu beidio, a oes wir ffordd i brofi hyn, ac yna'n edrych ar iaith grefyddol, edrych ar sut mae symbolau yn bwysig i grefyddau.

ac i ddod â'r cyflwyniad i ddiwedd. Ni'n mynd i edrych ar y datblygiad hanesyddol mewn meddylfryd crefyddol yn Islam, felly sut oedd pobl yn meddwl am crefydd a sut oedd hyn wedi cael effaith ar Islam. Ni'n mynd i edrych ar sut mae Islam yn ymateb i grefyddau eraill, gan gynnwys anffyddiaeth a datblygu ar wybodaeth lenorol o'r Cran, rheolau Sharia a jihad. So to finish

questions, please email me on the email that's on the next slide. A na felly, mae hynny yw'r cyflwyniad wedi dod i ben. Ar y sleid nesaf, mae fy e-bost i. Os mae eisiau unrhyw gwybodaeth ychwanegol arni chi, rhowch e-bost cyflym a byddai'n dod nôl atych mor gynted ac sy'n bosib. Felly diolch am rando a gobeithio eich weld chi blwyddyn nesaf. Diolch.